ɛsɛ no nso yɛ mako aba ɛba atenka tv so ɛdɛ awie wo nkwa wohia dwumadie ɛne yɛatena sɛ ne nso yɛde ɛbrɛw no saa na da biara yɛka kyerɛw no sɛ yɛn akwan so nsɛm yɛ hia asɛm nti me ne wo ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden na yɛde yɛn ho burom yɛde yɛn adotum yɛboa Ma ɛyɛ kwan so dwoodwoo, ɛyɛ accident a ɛkɔ so no, ɛto bɛtumi atwa no, yɛde yɛn ho ahyɛ mu na ɛso tumi twa. Na ɛba no, ɛyɛ accident ho nsɛm na afei yɛn akwan so ho nsɛm nso deɛ a, yɛka pɛ na ɛdin baako pɛ na ɛba yɛn tirim, ɛno ne polisifoɔ. Sɛ polisifoɔ deɛ wɔn wɔ kwan so, wɔbɛhwɛ sɛ overspeed no nkɔ so, wɔbɛhwɛ sɛ obiara nyɛ basaa na ɛnkɔfa akwanhyia ɛmba. Nti ɛnɛ yi, yɛne polisifoɔ resi nkonnwa na yɛdi nkɔmmɔ ahwɛ sɛ accident no, ɛfiri he na ɛba? Efi yɛn hɔ, anaa wɔn nso wɔka ho, anaa efiri he, na yɛbɛyɛ dɛn na yɛn atumi asiw ano kwan? Ɛno nkɔmmɔ na nnɛ yɛba abɛdi. Me din ne Kwaku Atiemu, na meka wo sɛ Transport Ministry no ɛboa yɛn adwumadi wei yɛde ɛbrɛ wo. Sara na Matt Barnes nso sua ase no. Yɛn numbers no gu ase a wobɛtumi afrɛ na wo ne Matt Barnes adi nkɔmmɔ. Nkonnwa biara wopɛ biara no, wɔbɛboa wo ama wo nsa atumi aka bi. Wɔn na ɛbɔ yɛn ho ka a yɛde dwumadi no ɛbrɛ wo. Ɛnna ne yɛn ho sima nkɔto nkra. Yɛkɔba a,

zero six zero one afei zero two four two two zero six four four nine. ɛbusua yɛ nsa so ma nkɔ abae do ase sɛ wogye bere ɛtwɛn yɛn yɛbɛɛ deɛ ne yɛhyɛ aseɛ de nkɔmmɔ no ɛde abere na nɛ no twedi apɔnkɔ ha me adom yɛn nsa aka ɛyɛ inspector mekyɛ chief inspector Yɛn wura ɛyɛ William Kisi ɛwɔ efia ne no edi ɛyɛ nkɔmɔ Chief Inspector William Kisi ɔno ɛwɔ ɛyɛ MTTD Akate ɔno ɛna yasa aka no ɛwɔ fie ha nom ɛdɛ wie yi Chief yɛ mo akɔ aba yɛda se paa sɛ wɛ nya yɛ ho brɛ abɛka yɛ ho ɛnɛ ɛwie yi. Nyame na yɛda no ase.
Yɛda ase.
Ɛnti abusuafoɔ yɛne ɛyɛ Chief Inspector William Kisi ɛna edi ɛyɛ nkɔmɔ no na yɛ ahwɛ sene ɛbɛyɛ na me na wɔbɛtumi aboa na asomdwie aba yɛn akwan so Chief Yɛda ase sɛ yɛn nsa kaa bio. Nkɔmmɔ a yɛdie yɛ accident ho asɛm. Ɛnyɛ sɛ yɛpɛ sɛ accident no kɔ, na mmom no, yɛpɛ sɛ yɛtu ase koraa. Yɛntumi ntua ase koraa no a, yɛmbrɛ no ase. Sɛdeɛ bia me maame kra sɛ ɔtu kwan a, mɛnya awerɛmuhyɛ, awerɛhyɛmu sɛ ɔbɛkɔ aba. Me nso mekra sɛ metu kwan a, me mma bɛnya awerɛhyɛmu sɛ mɛkɔ aba. Ɛno nkɔmmɔ na yɛdie. Modeɛ kwan no so na da biara monam. Dɛn ne dɛn ne dɛn na yɛyɛ wɔ kwan so a ɛde accident no ba? Yoo.
Meda ase. Eh, sɛdeɛ wadi kan aka no, accident no yɛ adeɛ a ɛsi, ɛdi ɛnyan. Eh, na mmom yɛka akwanhyia a, na nneɛma bebree na ɛde ba. Eh, deɛ ɛdi kan yɛwɔ human factor wɔ hɔ a ɛyɛ obi a wanyɛ n'adeɛ yie anaa obi a wanka ɛhyɛn no yie ɛno afa mu wɔ hɔ. Ɛna yɛsan nso wɔ ɛkwan no fa baabi mu a ɛnyɛ ɛno nso yɛbɛka sɛ engineering aspect binom wɔ hɔ a ɛno nso ɛtumi di akwanhyia ɛba na weinom nyinaa mu no ahwɛyie na ɛwɔ mu sɛ Wokura hyɛn na sɛ wonam kwan no so na sɛ woanyɛ hwɛ yie a, ɛde akwanhyia ba. Deɛ mepa kyɛ no nyinaa ne ti titiriw ni ne sɛ, driverfoɔ no a ɛnam kwan so no, obi wɔ hɔ a ɔnni tumi krataa. Ɛyɛ license a ɔnni bi. Ɛna ɛno nso so no, Ɛyɛ sɛ onya nteteɛ papa a ɔde bɛba kwan no so no, ɛno nso tumi de akwanhyia ba. Obi wɔ hɔ a wɔtumi krataa a ɛyɛ license no a ɛyɛ sɛ ɔkɔ kwan so, ɔka ɛhyɛn no ma mmom krataa no a ɛkura no no ne ɛhyɛn no a ɛkura no no mmɔ bra. Ebi license no a ɛkura no ebi kura no ebi Ɔno nso ɛhyɛn yi a esi hɔ yi ɛso sen no ne nimdeɛ a n'ahoɔden a ɔde bɛsa kaka saa ɛhyɛn no na mmom ɛnam sɛ ɔwɔ license nti na wakɔ akɔfa saa ɛhyɛn na ɛde akwanhyia nso nam. Obi nso a wafa ntetee no nyinaa mu ɔwɔ license, ɔwɔ debeɛ, ɔnim biribiara a ɛsɛ sɛ wɔyɛ wɔ kwan no so, na mmom nneɛma nketenketenkete bi ma wɔnhwɛ no yie. Baabi a ɛnsɛ sɛ osian hyɛn ho na ɔdi mmirika ntɛntɛɛ because ɔpɛ sɛ ɔkɔ ba ntɛm. Ebinom nso wɔ hɔ a, ɛsɛ sɛ ɔto ne bo ase, ebia speed limit no yɛ 50, ɛsɛ sɛ ɔbrɛ speed no ase, ɔpɛ ntɛm nti, ɔnnim, ɛnyɛ sɛ ɔnnim. ɔnim na ɔpɛ ntɛm na akɔfa ɛno nso akwanhyia na mu ebi nso so ɛka ho de akwanhyia no bi ba ɛne nneɛma binom a ɛyɛ a drivers binom ebinom mhm. ɛnonom ɛnyɛ wɔn nyinaa ebinom
ɛnonom ansana watena ɔsɛ ɛhyɛn ne kan no ɛyɛ brɛ ebi wɔ hɔ a ɔsɛ common driver ɛnyɛ common mhm. Ɛhyɛn no a ɛkura no no, ne nan mmienu no nyinaa yɛ adwuma. Ne nsa mmienu no nyinaa yɛ adwuma. N'ani,
n'adwene da adwuma no a ɔreyɛ no so throughout. Enti ɛde stress, Oburoni bɛka sɛ stress, ɛde saa nneɛma, enti wobɛhu sɛ ebinom wɔ hɔ, to alleviate stress no, na wɔn ano nom nneɛma binom. Ebi ne nsa, asra, ne ho nkekaho. Sigaret, sigaret mpo de, alcohol a ɛwɔ mu no ba nsa ne alcohol nsa alcohol alcoholic content a ɛwɔ nsa no mu no. Nsa bi wɔ hɔ a alcohol nni mu, yɛnni ho problem. But alcohol a ɛwɔ nsa no mu na wɔnom no, ɛno ma dazi wo. Ɛnna ɛɛ asrɛeɛ a yɛsom yi, ɛno nso wohu sɛ wɔsom wie a na n'ani nyinaa puru nsuo. Puru nsuo ayɛ kɔɔ.
Ayɛ kɔɔ. Ne nyinaa no, ɛde akwanhyia ba ɔkwan so. Na wɔnom nyinaa akyi no, wotumi hu sɛ ahwɛyie wei nyinaa ba mu na yɛgyae saa nneɛma wei nyinaa yɛ a, ɛhyɛn no nko ara ntumi ntu. Na na esi hɔ ara na ɛhyɛn no atu. Ɛyɛ dɛn a obi na ebetu hyɛn no. Ɛna ɛhyɛn no si fie na sɛ obiara nso antu a, akɔ obiara ntu nnɛ amfa yɛ kwan so a, akwanhyia biara nso ma. Ɛkwan no nso nko ara nso da ne baabi a akwanhyia biara nso mma. Na mmom sɛ wotu wo hyɛn na wode si kwan no so na me nso metu me hyɛn na ɛde si kwan no so a conflict. Saa wei fa ha wei pɛntɛm wei kɔ ha ɛno nso so so yɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ ɛba so because yɛn nyinaa ntumi ntumi ntena fie ɛsɛ ɛsɛ ɛkɔ mm. eti nam sɛ yɛn nyinaa yɛyi so kwan no ɛsɛ ohun sɛ ɛkwan na ɔnam so no nso ɛsaa kwan na na obi nso nam so nti na nhyehyɛe ne mmara ɛwɔ kwan no so yɛn nyinaa di nhyehyɛe ne mmara a yɛayɛ wɔ kwan no so a ɛbɛboa yɛn nyinaa ɛma kwan no so ayɛ dwodwo ama yɛn. woka nsa ne asrɛ yi a drivers no ɛnom no ɛɛ yɛnim sɛ mowɔ mfidie a mode ɛkyɛke sɛ driver yi ɔbɛ yi wɔanom nsa anaa. Ɛɛ, ɔhaw baako a mpɛn pii yɛtaa hyia ne sɛ wɔnom nsa no wɔ station hɔ. Nti adɛn na yɛama wɔnkɔ station hɔnom nkɔ nkɔnkyɛke sɛ ɛɛ drinking spot yi a ɛwɔ ɛyɛ station hɔnom ɛɛ twelve bar a ɛwɔ hɔnom wɔntɔn nsa, wɔn a wɔtwɛn ama wɔdi car no si kwan so ansa? Yoo, meda ase.
Yɛkɔ Yɛkɔ lɔre stations ne wɔn kɔdi nkitaho. Yɛtumi boaboa driverfoɔ nyinaa ne union. Nso wɔn nyinaa, driver ɛwɔ station biara no ɔhyɛ ekuo bi ase. Ti yɛne union mpanyinfoɔ no tena ase ɛyɛ nhyehyɛ ne wɔn ɛkɔ round ɛkasa. Na mmom deɛ wasi n'adwene pi sɛ deɛ ɔbɛyɛ no deɛ ɔbɛyɛ baabi ɔbɛkɔ akɔhyɛ bi a ɔbɛyɛ ɔbɛyɛ aba bɛtena hyɛn n'akyi no ɛna yɛn nso yɛntumi wɔ hɔ mmiri biara nti yɛn sɛ union mpanyinfoɔ no ankasa a wɔyɛ mpanyinfoɔ a wɔde da wɔn ano gprtu protoa wɔn ɛnyɛ sure sɛ wɔn nkwadaa no anaasɛ ahyɛnkafoɔ no a wɔwɔ wɔn aseɛ no, wɔbɛhwɛ wɔn yie sɛ biribi ni na ɔnni so na ɛbɛ ha adwene a wɔntwe n'aso anaasɛ wɔmfa nneɛma polisi na yɛntwe n'aso. Na ɔka nso sɛ yɛwɔ nneɛma a mfidie a yɛde hwɛ sɛ obi anom nsa anaasɛ yɛmfa yɛ kwantimpɔn yɛ ɛkɔ Kumasi.

Ɔno kɔ tena sɛ nam sɛ yɛyɛ nipa nti obi wɔ mu a kɛ yɛbɛnya no obi nso wɔ ho a ɔbɛfa ne ho adi na yɛnya wo nso a yɛde wofa mmara kwan so yɛde wokɔ asɛmdibea na eh, deɛ asɛmdibea no bɛka no na yɛde ayɛ adwuma wɔ hɔ na deɛ yɛka ma no akɔsi yɛn nyinaa ne sɛ sɛ Mo ara mo nya nhuhuhu sɛ, sɛ, ei, mebɛka hyɛn afiri ha akɔ ɛhɛ sei, na mmom menom nsa a, m'ani so bɛyɛ me hegyahegya. Menhu kwan no yie. Adeɛ asa, nsuo retɔ. Adeɛ sa kakra bi a, na mu ayɛ kusuu. Wonhu kwan no sei, wonim sɛ w'ani nyɛ saa nneɛma yi, wo na wode wo ho o. Wo na wobɛhu sɛ sei na deɛ mete. Sɛnea m'ani te, sɛnea w'ahoɔden te. Meda ase.
Enti sɛ woanhwɛ saa nneɛma, enti na meka sɛ ahwɛ yie, woanyɛ saa nneɛma wei nyinaa, ɛdeɛ san na ɛbɛba. Enti chief, nea woka yi, obi bɛka sɛ, oh, sɛsi wei deɛ nka yɛ simple o. Nti mokyerɛkyerɛ drivers no. Ɛɛ, deɛ woka no. Sɛ ɛyɛ simple ba ɛnyɛ simple saa. Obi bɛka sɛ o oh, sɛ mennom nsa ɛyɛ eh, simple menkɔ ɛyɛ simple ba ɛnyɛ simple saa ɛyɛ biribi a obroni bɛka biribi bɛka sɛ obroni pɔtɔ kɛse bɛka sɛ addicted to adeɛ no ɛyɛ ne su
wɔn anom nsa koraa ɔntumi nnidi hmm. obi wɔ hɔ a wɔanom biribi a ɔntumi ntena hyɛn n'akyi so enti wobɛkyerɛ ne sɛ dɛn Mmom, ɔbɛyɛ ɔbɛ sɛ, a me koraa metumi bo meka ka fie akɔ bɔlga ba na wo na wobɛkyerɛ me sɛ so enti eh, nnipa ne su na ɔnyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛsakra na mmom nka wahu ne nua bi ne dabea mu a ebi a wanya akwanhyia baabi ɔda nyɛ ɛna wakɔsra no ɔkɔsra no nko a ɛno ɛnsi hɔ sɛ nnipa wobɛhu sɛ ne yere anaa n'abusuafoɔ da biara na wɔkɔ ba ebi a esiiɛ first week ni deɛ ebi a ɛɛ ɛɛ union anaasɛ ne namfofoɔ bɛkɔ ebi sɛ ɔda hɔ kyɛɛ kakra no wobɛhu sɛ na ebinom twitwi wɔ ebe ebeduru bɛyɛ sɛ busumi no na nea na obi akora nkɔ na bɛyɛ abusua ɛne aban ɛna ɛhwɛ no. Enti weinom nyinaa yɛyɛ ahwɛyie a, yɛbɛtumi abrɛ no ase. Sɛ mfiri hɔ koraa no a, yɛbɛbrɛ. Mekaeɛ sɛ um, akwanhyia no ɛyɛ human factor, engineering factor. Sɛ bere ɛka bom, nneɛma bebree ɛka bom na ɛma ɛhyɛn no koraa ɛnam hɔ no koraa, ɛhyɛn no n'ahoɔden. sɛ tiles a ɛgu aseɛ ɛyɛ papa anaasɛ ɛhyɛn no ɛnam hɔ no mmra no mmra no ɔtwɛn ma ɛhyɛn no agya no kwan mu ansa na wɔahu sɛ bi mmra no mmra no wode kɔ ma wɔhwɛ sɛ aseɛ nneɛma ɛyɛ ɛte sɛn eh, tae sɛ gu aseɛ awe ma mensesa bi wɔ hɔ nam a ne tae mpae a ɔnsesae Awi ato canvas koraa a ɔbɔ break mu a ɛmpa ɛyɛ ne deɛ ɛne ɔde bɛkɔ aba nti sɛ ɔyɛhwɛ saa nneɛma yi nyinaa na ɛhyɛn no nso so ankasa ankasa ɛnam hɔ ne na hoɔden a ɛde nam hɔ no yɛhwɛ nya nya twɛde ampɔ nyankopɔn bɛyɛ yɛ adom ɛbɛbrɛ ase. ohun sɛ yɛ accident asɛm bi bia no a na yɛde ani akɔ drivers no ɛso kwan no ankasa nipa a wɔn nam kwan ho wɔn nso wɔn nkɔ so accident.
Meda ase bebree. Ɛyɛ ehiasɛm paa de ma police administration. Eh, pedestrian knockdown, wɔn a wɔnam kwan ho a ɛhyɛn abɔ wɔn. Eh, ɛkɔ soro, ɛkɔ ara na ɛkɔ soro. Na mmom, eh, fa binom fi sɛ yɛtwa kwan mu wɔ baabi a ɛnsɛ sɛ yɛtwa kwan mu, anaasɛ sɛdeɛ yɛsi nam kwan no ho. Obi wɔ hɔ koraa ɔnam kwan no mfimfini wobɔ no so abɛn a si yɛ wabɔ adɛ no wabɔ me so abɛn wobrɛ yɛ bɔkɔɔ ma no nso so nso a ɔma ɔkwan no sɛ ɛkɔ nso so a ɛno nso wanya mane ka adi w'akyi nso so nso ne wo ɛbɛdi asie na mmom sɛ yɛnam na sɛdeɛ ɛsɛ sɛ yɛnam kwan no so ɛsɛ ɔnam kwan ho mmerɛ bi a yɛsoro sɛ w'akyi ɛnkyerɛ baabi a ɛhyɛn no fi ba na mmom w'ani kyerɛ baabi a hyɛn no fi ba biribi a ɛbɛ biara no wohu na wodu wofeesi kaa no na nam baabi a ɛsɛ sɛ wonam ɛnyɛ kwan anim baabi no mu wɔ hɔ a yɛayɛ no fɔ pedestrian crossing sɛ ɛhɔ na ɛtwa kwan no mu na mmom apepa Ma apepa wo nam hɔ da biara. Drivers no nso nam hɔ da biara. Nti onim sɛ aha yɛ baabi a yɛtwa kwan mu. Bɛyɛ ahwɛ yie. Apepa o, mpepa o, wo deɛ kɔtwa mu wɔ hɔ. Yɛne ɛyɛ Chief Inspector a ɛyɛ William Kisi na ɛredi yɛn nkɔmmɔ yi na wotie ne nsɛm a ɔreka no na kyerɛ sɛ yɛn ɔnema yɛ paa a nneɛma a ɔka no ɛtumi di so bɛboa me no nyinaa no na accident no atu atumi atwa. Ɛnnɛ no, wama asɛm no aba fam, wagu mu ama yɛn ama yɛate ɛho ase paa. Nea ɛnam yɛn ho sima nkwagye ɛyɛ nkratoɔ efi ɛyɛ Matt Barnes fo akate. Wɔma yɛn nkunnwa papa. Wohwɛ nkunnwa a yɛte so yi a, ɛyɛ papa na ne bo ɛfo a kyerɛ sɛ wo nsa ka betumi aboa wo ama wo nso wo dan mu asiesie, wo office, asɔre, baabiara no asiesie no atumi adi. Nea ɛnam yɛn ho sima ɛbɛsen aba seesei ara.
Nnwumakuo ahodoɔ a ɛwɔ ɔman Ghana mu a mopɛ nkonnwa a ɛɛfɛ na ɛteapɔ de asiesie mo office. Afei nsɔrensɔre wopɛ sɛ mosiesie Nyame fie ma no ɛɛka bɛhwɛ. Woasi wo fie na wopɛ nkonnwa ne tables a ɛɛfɛ de asiesie hɔ deɛ a, ɛneɛ Madbanz Company Limited na fa w'ani kyerɛ. Yɛwɔ nkonnwa ahodoɔ pii. Ɛbi ne Executive L-shaped desk, Executive Swivel chair, Managers Swivel Chair, Secretaries Swivel Chair, afei Work Stations, Office Sofa Set, Waiting and Banking Hall Chairs, ɛne nkonnwa biara a wopɛ de asiesie office no, wobɛnya bi atɔ wɔ Matt Barnes Company Limited. Hwɛ akyiri kwan wɔ Nkran, Kokomlemle, yɛbɛn Joy FM. Afei yɛn nkorabata baako nso wɔ Achimota, Ɔfankɔɔ, Asofa kwan no so, yɛ Hope Seat Phobia Spot. Frɛ yɛn. Ɛwɔ zero three zero three nine seven zero six zero one afei zero two four two two zero six four four nine. ɛfisɛ nsa sɛ mu akwaba mbra nkɔ ho hia dwumadie so wɔ atenka tv so na nkɔmmɔ no adɛ mene chief inspector william kisi ɛna ɛdi nkɔmmɔ no no ɛwɔ ɛyɛ mttd akate police no ne fa Hwɛ, yɛ yɛn akwan ne yɛn akɔneaba ho nsɛm nyinaa su no, ɔno na yɛn nsa aka no wɔ ha a yɛne no redi ɛyɛ nkɔmmɔ. Na menim sɛ questions bi wɔ hɔnom a wohia yɛn a, mebisa. Merensuro koraa, yɛbɛbisa no nyinaa ansa na yɛakɔ. Ma mensan ma ɛyɛ Chief Akwaba. Chief, mema Akwaba bio. Na yɛreka ɛyɛ Dade Pongɔ, ɛyɛ moto foɔ asɛm. Sisi yɛagye atom anaa sɛ wɔyɛ adwuma wɔ Ghana ha? Dabi, mmara biara nni hɔ a agye Motu atim sɛ yɛmfa nyɛ adwuma commercial.
Ɛnyɛ sɛ mmara wɔ hɔ sɛ ma obi nto moto anaa ma obi nyusu moto. Na mmom nea ɔde bɛyɛ no sɛ wode ɛfa nipa passenger agye wɔn sika mmara bi ani hɔ a ɛma ho kwan. Na deɛ police administration identify yɛhu a ɛreha yɛn paa ne ɛsɔ kanea no sɔ red a ahyɛnsodeɛ ɛkyerɛ sɛ moto a ɛkɔ nyinaa mo nyina ana ɛhyɛn bi ɛnam kwan so no mo nyina na ambɛsi a na ɔmo nyinaa afa red no hwii no mo kɔ moto deɛ ni traffic moto deɛ ni traffic a ɛsɔ red a oh, ɔhu ɔhwɛ ahwɛ a na hu ɔkɔ na mmom mema wo eh, statistics at the rate a wɔn si ewu a wobɛbaa wɔn anum riders no wɔn a wɔka moto no wu a na wɔn wu ɔtwɛn mu pɛ ne pan ɔtwɛn mu pɛ ne pan na mmom yɛhwɛ sɛ ɛdi nti na ɛɛ kanea no ɛsɔ red a wɔn nyina wɔn ahu sɛ ɔtwɛn mu koraa no a. obi anya no nkye no nti ɔhwɛ ha hwɛ ha na ɔkɔ na mmom police administration de nhyehyɛ ato hɔ ɛma yɛ commander ɛredi so wotwa mu a camera peke o yɛ peke o ɛwɔ camera so sei pɛ ne yɛ radio camera na ɛbɔn Eh, baby ɛbɔ ne deɛ menkyerɛ wo because camera no apart from sɛ ebi bobɔbobɔ traffic mm. lights ase ɛwɔ cameras other camera bebree wodi ho akyinnyeɛ ɛkɔ kɔɔto so a ne abɔ akyerɛ mm-hmm. anaasɛ ɔba wo sɛ woamfam ne abɔ akyerɛ wonie ɔse anaa moto no akura no ɛwo na wokɔɔ no ɛyɛ mm-hmm. wo nam manie bɛtumi azu mu ama woahu nam wotwa mu wɔ ha yɛnkyerɛ wɔ hɔ ɔs yɛyɛ atɛm sɛ yɛkyerɛ wɔ hɔ a ɛde nsɛm bebree ebiri ma mmom wotwa mu a the next intersection na wobɛduru no
afei na wobɛsan ato wo mm-hmm. na wahwɛ ha hwɛ ha mm-hmm. ansa wonim sɛ yɛ kwan no nso bɛpɛ pii no ɛyɛ a wɔnam ɛɛ wɔn ne hyɛn no na ɛrekɔ. Enti hyɛn no gyinaeɛ a, ɔto ne bo ase, ɔgyinaeɛ a, ɔpɛ sɛ ɔbɛhwɛ ahwɛ asan adi saa bɔne no bio no, ne akyerɛ no. Ɛno saa no, wagyina anaasɛ wato ne bo ase abra fam. Enti ɛno saa no, ɛno sɛ ɔdi mmirika no deɛ ɛyɛ a ɔkɔkye a, ɛdi wei nyinaa yɛ adeɛ a polisi mpanimfoɔ de ato kwan mu a yɛde cameras bebree nam yɛn kɔ faako. Yɛkɔ ha kakra, yɛkɔ ha kakra. Nti wohu yɛ wɔ ha wonim sɛ ɛɛ yɛ yɛ yɛkɔ different person. Yɛnam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛtwe wɔn ara de kɔ court na mmara no ne wɔn di a, wɔbɛgyae sɛ ɛɛ light no asɔ red na wɔfefɛfefɛ mu. Na na woka. Okada ho asɛm sɛ mmara bi wɔ hɔ a ɛma wɔn ɛbrɛm bi ni hɔ a ɛma wɔn kwan na mmom ɛno nso te sɛ sɛ deɛ wei ne kyeɛ den no saa na ɛno nso kyeɛ den obi bɛka sɛ anasɛ wɔn gu faako yɛ nim baabi egu wokɔ hɔ na ɔkye wɔn a wontumi nkyagye wɔn with. Eh, sɛ ɔ use no commercially. Commercial. Because mm. there have to be proof. And the evidence no so say say we prove beyond all reasonable doubt. Mm. Ɛwɔ court. Mm. Na mum ye nyam in the act. Say what for be? Na o de ne ko o tia oka in the mm. act. Then ebetumi a achew say Bɔne a wodie ni. Na yɛn mpanimfoɔ nso ayɛ ama yɛn aso ate sɛ yɛnyɛ educative program no bebree beebi a yɛkyerɛ wɔn ɛyɛ yɛde wɔn bɛkɔ court sei yɛde wɔn atena classroom ɛwɔ wɔn tete di akakye ɛne akyerɛkyerɛ wɔn adeɛ wɔn deɛ edi kan yɛkɔma na kyerɛ wɔn sɛ wonni license ɛsɛ sɛ onya license. Ɛsɛ sɛ woyɛ sure sɛ woahyɛ protective clothes, nea ɛsɛ sɛ wohyɛ ansa na woatena dadepɔnkɔ no so. Ɛno ka ho ne wo helmet. Wofa obiara tena w'akyi a, ɛsɛ sɛ onya helmet. Mpɛn pii no, wobɛhu sɛ obi wɔ hɔ, ɔde moto nam, ɛɛ eh, bia ɔyɛ korea service yɛasoma no wahyia n'adamfo bi o oh, mekɔ he a ɔsɛ ɛneɛ yɛnkɔe na wahuri atena akyire na ɔde ne nam ɛnam sɛ onyɛ ahoboa sɛ ɔbɛfa obi
ɛni hɔ enti wonim sɛ wonni helmet a wode bɛma obi a wobɛtena ɔkyi a mɛmfa obiaa Wo nko ara wonam wo kwan, obiara nni hɔ a ɔbɛgye wo. Wowɔ insurance deɛ ɛka ho. Ɛsɛ sɛ wɔn nyinaa nam kwan no so, obiara a ɔbɛba kwan no so biara no, ɛsɛ sɛ ɔnya insurance. Ɛno ka ho, ɛsɛ sɛ ɔnya roadworthy. Yɛnhwɛ sɛ moto no a ɔde nam hɔ no, mmara ma ho kwan sɛ saa moto yi, ɛbɛtumi afa kwan no so anaa. Wei mu nyinaa yɛ nhyehyɛ a yɛn mpanyimfoɔ de ato a yɛredi ho adwuma a yɛkɔ kwan so a ɛno na yɛdi ho adwuma adanse. Chief, ma yɛn mmra ha sɛ Ghanafoɔ bebree wɔ ɛyɛ adwene bi sɛ polisifoɔ ka ho na accident ɛkɔ so. Adɛn? Car ɛɛba, driver no ne kɔ speed, polisi no agyina no, ɔgyina no a ne license wɔnhwɛ. sɛ ɔwɔ extinguisher a wɔnhwɛ, ɔwɔ spare tyre wɔnhwɛ. Nea ohia ara ne sɛ five Ghana, one Ghana, two Ghana, polisini no gye wie a, ɔse kɔ. Ɛ ɛ ɛ saa saa nsɛm no mote? Na mote a, moretu anamɔn anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ? Meda wo ase bebree. Nokorɛ ni, IGP. atu anammɔn bi a ɛyɛ fɛ paa. Wohwɛ m'abati a, wobɛhu. Wohu, ɛm sɛ wohu ntwerɛ a ɛwɔ so. Traffic department, okay, Ghana police traffic department. Yo.
Ɛɛ, wɔde reforms ne restructuring aba yɛn adwuma no mu a ɔbaeɛ yi, obi biara a ɔwɔ MTTD biara, yɛsan de wo kɔ nteteam. Yɛkyerɛ. professional way of managing traffic, ethics, professional way of talking, eh, sɛdeɛ wo ne obi bɛkasa, sɛdeɛ wɔagyina no, sɛdeɛ wo ne ne bɛkasa. Wakyerɛ professional way of checking eh, enforcement in general. So, enti mpe a yɛwɔ mu sɛsei sɛ obi wɔ kwan no so na ɔnkɔɔ through restructuring no mu a, Ɔnnim nea ɛrekɔ, na mmom IGP ayɛ no sɛ obi biara ɔwɔ polisi mu seesei bɛkɔ nteteɛ foforɔ mu. Yɛn yɛafa nteteɛ, wofa nteteɛ no mu a ne yɛama wo badge. Yɛn a yɛfa nteteɛ no mu nyinaa no, mennye nni sɛ ebi bɛnya saa su ne ban no biom asan akɔgyina hɔ. Ba sɛ moyɛ aware paa sɛ mo nuanom no bi yɛ saa deɛ a?
Ɛno nti na IG tuu saa anammɔn no.

Polisifoɔ a wɔwɔ Ghana sesei no, wɔn ne yɛ fɛɛfefoɔ polisifoɔ a wɔwɔ amanɔne ɛrebɔ bra. Ɛkɔ amanɔne a, yɛhu yɛ high standard. Na ne nti na yɛhu yɛ high standard wɔ ha. Ɛsɛ sɛ yɛtumi mmleti wɔ ha ma obi ahu sɛ nhyehyɛ a IG de baeɛ a yɛreyɛ a ɛyɛ restructuring no, Adidi akɔ yɛn nyinaa mu ama yɛse sɛ yɛsu ne yɛn ban wɔ kwan no so. Yɛbɔ mpae paa sɛ nka ntetewmu yi betumi aboa na asesa nneɛma. Sɛ mpɛn pii wonam kwan so a, wo polisifɔɔ, ebi koraa tumi hyɛ baabi a wonhu wɔn sɛ polis bi wɔ hɔ nom. Wodu hɔ ara na wɔapue mpofirim, yɛakye wo. Asɛ wɔatetɛ drivers no sɛ ɛwɔ sɛ yɛnyɛ obiara kɛ. Nanso sɛ nka presence of police no koraa kɛkɛ wɔ kwan so no, etumi control ɛyɛ Espidio no. Enti ntetewmu yi deɛ, yɛgye di sɛ ɛbɛtumi ayɛ adwuma ama yɛn paa. Meda ase.
Ɛyɛ mmoa. Ɛ, obi nso a ɔbɛyɛ deɛ ɔkaeɛ no, na ɔyɛ unprofessional policeman. Enti na ɛ, yɛ Director General, Mr. Atinyane, MTTD, ɔno nso adeɛ afa Deɛ IG kaeɛ no, ɔno ankasa tena ase yɛ sure sɛ wɔn a wɔkɔ nteteɛ no mu nyinaa no, wɔakɔ mu nyinaa kɔsi tire. Nti mentena ha nka sɛ ebi nni hɔ, na mmom obi a wafa nteteɛ no mu pɛ biara no, ɔnyɛ saa. Ɔnyɛ saa bio. Hwɛ, abusuafoɔ, ɛnkyɛ na yɛde wo resi, na meka sɛ yɛne ɛyɛ Chief Inspector William Kissi na ɛredi ɛyɛ nkɔmmɔ yi. Ɔyɛ polisini bi a ɛɛ, n'anim te. a kyerɛ sɛ bere biara a ohia mmoa biara no, obetumi aboa. Wohwɛ nkɔmmɔ a yedii, nkyerɛmu a wɔde maa yɛn no a, na ɛyɛ ade a ɛka so papa. Yɛda ase Chief. Yɛda ase paa sɛ nnɛ wobaa ɛbɛboa yɛn. Abusafo, yɛne ɛyɛ Chief Inspector William Kissi na edi nkɔmmɔ ɛnnɛ. Ade baako a me masua a megye di sɛ wo nso wusua a ebetumi aboa yɛn nyinaa ne sɛ, ebia na ɔnan ne wo kaa, ɔnan ne wo kaa, kyerɛ sɛ wonam kwan ho a, baabi a wonam hwɛ sɛ bere biara no Ka a efi w'anim ba, ka a wuhu no no, hɔ na wonantew de akɔ. Nante mma kar no a ɛreba no mfi w'akyi mma. Ɛyɛ sɛ biribi si wɔ w'akyi a wuhu, wobɛtra no pan na asɛm asi. Na mmom no, sɛ wofeesi kar no a, biribi ba a wubehu. Mmirika na wubetu oo, wobedwane oo, wobɛden oo, wubetumi ayɛ biribi. na aboa ma ɛyɛ nnipa a ka ɛbo wɔn anaa akwanhyia ɛsi no ɛto atiri atwa. Yɛda wo ase sɛ nnɛ wogye bere na wohwɛ yɛn. Yɛn da wo ase papaapa. Na ɔtwe sɛ nnɛ yɛbɛsan so ahyia. Me din ɛne Kwaku Atiemuo.